Ahee ahee ahee matsonga machangani mina i Zaswa ka Chauke a ka YouTube channel ya Zaswa ka Chauke T_V ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu hinkwavo la nga va nga nghena va subscribe ka YouTube channel ya Zaswa ka Chauke T_V leyiwani i channel ya ya mina mara a hi ya mina ni ri wexe i channel leyi ya hina hinkwenu so matsonga machangani ni ta kombela ku na vanhu lava nga se za ku va nghena ku va subscribe a ka YouTube channel ya Zaswa ka Chauke T_V va nghena va fika va va fika va subscribe ku YouTube channel leyi ta kota ku kula yi fana na tin'wani ti YouTube Matsonga Machangani ni tlhe ni khensa ngopfu ka n'wina hinkwenu n'wina mi ti nyikaku karhi mi mi nghena ka YouTube mi fika mi secha swa ka Chauke T_V kumbe loko mi fika mi hlangana ti-video ta swa ka Chauke T_V mi fika mi nghena mi fika mi mi view-a ti-video ta hina like ni ba mandla ni vuyelela ka sweswi Matsonga Machangani na n'wina hinkwenu mi nga ri ku Matsonga hinkwakunkwaku la mi nga kona So Matsonga Machangani ku na album yi nga huma ya H_I_V Markers page eight leyi nga huma hi ti twenty nine ku ri Friday ta October ya October ya twenty twenty one kumbe ka lembe leriwani hi nga le ka rona ku ri vhiki ra ku hetelela ra n'hweti ya October Matsonga Machangani mina I just want to I just want to make an album review. for hiv makhese page 8 so mi ta ni khomela loko this video yi va yi leyini because na yi respecta this album that's why ni ni la ta vulavula swo tala hi yona ku ta ku ri video yo sungula yo leha ngopfu aka youtube channel swa ka coke tv especially loko hi kha hi vulavula ni kha ni vulavula hi album hi artist yo karhi okay xo sungula H_I_V makhese la ta hlamusela ku H_I_V makhese yi suka kwihi loko ku endleke yini ende H_I_V makhese swi vula yini okay H_I_V makhese a ku ri vito ra muyisa un'wanyana. laha a ku ri na a ku ri na na na na team kumbe let me say a ku ri na na na na team yo karhi a va yi vitana Mafenya brothers mara Mafenya brothers leyi a yi ta hi ndlela ya tinghoma like a vo yimbelela like a va yimbelela hi ndlela leyo vulavulela vulavulela kunene so. so a ku ri na Baloyi vanhu lava ni va tsundzukaka ngopfu ndzi tsundzuka Baloyi na Xilondza Mali na H_I_V Makhensa hi laha vito leriya ri sukaka kona ri suka ka ka yin'wani ya ti ka ka ya ya ya ti albums leti a ti ri kona before ku va na tinghoma nghoma to tala ta ta Solly Makamu a ku ri na team yo karhi leyi a va yi before mo ni ku before ku huma switori leswiya swa swa swa mafenya brothers in action what what mafenya brothers in action what what a ku ri na na tinghoma leti a va ku i mafenya brothers mara mafenya brothers leyi a yi khomiwe hi baloyi na xilondza mali na h i v makhasi ni vula ti-main characters ta kona hi minkarhi liya The last song leyi ni nga fika ni yi twa va fika va yi tlanga va va nga fika va yi chaya yo hetelela ingaku ku na track liya yo dokodela mi ni tsemi wa xinene mhani vula wa ximatsi like a va kombisa track leyi kombisa timhaka ta ku Makhese u yi a ka doctor a ku la ta tsemiwa nenge wa ximatsi. so ivi doctor yi fika yi tsema nenge wa xinene so he was complaining he was crying ku ri doctor mi ni tsemi nenge wa wrong ka ka ka track liya a swi ri swa mafenya like a swi swa ti-jokes hi la H_I_V makhese hi vuyaku kona ma vo alright H_I_V makhese yi yimeli Hlengani Hlengani Isaac.

ya 2012 yi sunguli hi 20 yi vi kona hi 2012 hiv makhese like yi va album um it was in that album title track ya kona if i was not if i'm not mistaken i ri viva shinyori yeah viva shinyori it was uh, an attack aka lipopo poison since beni mayengani loko a ta sungula ku vulavula hi ku ye i president ku na nghoma yin'wani yo dokodela mayengani wa ni vavisa dokodela mayengani wa ni vavisa president-e mayengani wa vulavula so a ku ri na track-e yin'wani leyi a va yi vitana viva xinyori a yi kombisa timhaka ta ku na dokodela hi tiva xinyori he wa twa swin'wana swo yelana sweswiya like it was a beef to to Limpopo poison kumbe a yo a yi attack-a Limpopo poison la that album because a ku ri na tinghoma to to fika two leti a ti. a ti beef-a laha ndzeni kumbe leti a ti a ti ri against Limpopo poison a ka leswi a va claim-aka swona because va fiki va kuma doctor Thomas Chauke va onariwile hi twenty ten va onariwile vudokodela ivi vo va fika va ti vitana dokodela na vona by that time and a va ha ku nghena xigazeni hala ka side ra ndzumba hi ndlela yo fana na leyi so H_I_V Makhese page one yi fike yi fika yi va beef-a hi ndlela yo fana na yaleyo so ho right mo ni huma kwalano. ni la ta vuya ka album ya Joan Solo Makamu kumbe album ya HIV Mackense page 8 leyi va yi vitanaka mpfilu mpfilu ya hi ku ya hi mina album ya mpfilu mpfilu um loko always loko ni endla album review ni compare na album ya last year kumbe the previous album only one album hi leswi ni compare-aka swona na standard xa xa xa ti-albums ta artist yo yoleyo ku ri ti ti e, ka malembe ndzhaku a ti va ti yimise ku yini ti-album teto ma vo so hi ku ya hi mina album leyiwani um yi kahle mo ni nghena nyana ka ti-track to fika four tracks I just want to talk about four tracks la ku vulavula hi engine yikulu ni vulavula hi mpfilumpfilu ni vulavula hi hard to get ni vulavula na na yini na ku na swin'wana swi tsali na kwapa ra sekwa leha like a ni ti tsali tinsimu leti laha siku ni ta kota ku ni va straight to the point ni nga ni nga yi le na le okay matsongo machangana ni ta rhanga ni vulavula hi engine yikulu Injhenikulu i track number three ka album ya hiv makhese page 8 okay ku na layini yin'wana yi yi nga kona laha ndzeni laha la ku famba hi layini hi layini nyana like just three two two three lines um ku na phati yin'wana ku na layini yin'wana yi ngo tshikani timbyana ti vukula um tshikani timbyana ti vukula van'wani va swi lava ku ni va bifa mara a ni swi lavi na tonga ma vo liya ka mina ku fiki ku va ku va ku va na miehleketo ya ku okay because hangalasa u bife joan sol makamu kwala ndzhaku nyana laha kumbe before album leyi huma so meaning ku hangalasa a tlima ku a tsakela ku hangalasa a bifiwa hi joan sol makamu so that loko before i solimakambi ti ri heri ta twala ni vi ni swi vula ka ni swi menxena ka tin'wana ta ti-videos ku loko jiwani solimakambi vo before hangalasa hangalasa u ta u ta pfuka kumbe u ta duma ma swi twisisa so jiwani solimakambi kumbe h i v markes a va a va n'wi befangi misa luya swi va tala ku ta remaina ka that position ya yena va n'wi veki ka position ya yena leyi a deservaka yona alright and then ku tlhela ku fika ku ya va na na part yin'wani futhi leyi vulavulaka hi timbyana ku ri loko u loko loko loko loko timbyana ti ku vukula u nga ti u ti hoxa hi maribye swi la ku tala ku u nge fiki laha u yaka kona which means loko vanhu va va ku yowetela kumbe va va ku attack-a. Loko wo focus-a ka vona swi la ta lava ku u nge u nge reach destination leyi wena u nga yi u nga yi aim-a ku ni la ta fika ka destination ya so but loko u va ignore-a you will reach somewhere ku na swin'wana leswi u nga ta fika u swi fikelela ka mundzuku va lava i timbyana to vukula va lava ku duma hi mina hi ku a va tiveki va tshikeni va ni tlamba va ta duma this one it's a personal beef it's a beef to to hangalasa because hangalasa hi yena munhu loyi ni n'wi tivaka a nga bifa joan soli makamba and then loko se a n'wi bifa um u lava ku duma because u u humesi tinsimu to hlayahlayanyana hangalasa like na malembe ndhaku eh, vo pusha life na mr champion but they didn't trend those songs mara leyiwani a nga bifa soli makamba leyi a nyipi ya titlambi yi vi yi trenda ngopfu ni le ka facebook a yi trenda because it was a beef

fortunately yena a nga yi hlamulanga u yi hlamule hi intelligence hi ndlela ya vutlhari ku nga ri leswiya swa ameja swo he hangalasa he what what what swin'wana swo yelana sweswo so ni ta kombela hi capela ka mpfilumpfilu mpfilumpfilu um um ni rhandza this song like mina ni rhandza this song like ambilwini ya mina I, i love this song the reason why ni rhandza risimu leri is because solo makamba u fike a create swilo swintshwa loko ku ri kumbe ri yingiseli kahle This is a it it it, it has got um, a new tune a swi ta ku solo makam like artist yin'wana na yin'wana not solo makama ri yexe ku na ti-tune to karhi leti vanhu va ti tirhisaka like mi kuma ku um tune leyiwani munhu a nga yi tirhisaka album leyiwani ka ka nghoma leyi hi leyi ya yo fana nghoma ya so so ka ti-album leti nga hela so ka mpfilumpfilu um it's a it's a it has got a new tune a a yi fani na tichoni tin'wani ta Soul Makamu ku hava loko munhu o mi bye ku nghoma leya mpfilumpfilu yi fana na tin'wani ta tichoni ka ka ti-album ta Soul Makamu wa hemba a nga vuli swona this tune leyi nga la ka ka mpfilumpfilu it's new yi nyuwani a yi twali yi twala yi yi nyuwani kahle kahle it's a new song xin'wani futhi xi nga endla ku me ni rhandza title track ya mpfilumpfilu kumbe ni rhandza mpfilumpfilu is because. uh, last year loko so, uh, eh, hiv marcus a humesa u humese title u humese album leyi a yi vitaniwa jesi ra ximumu jesi ra ximumu vanhu vo tala va fikanga va yi rhandza that song so i'm glad because mpfilumpfilu swi tikomba yi ri le ku trendeni ngopfu ku hindza tinghoma letin'wani kumbe ku compete na tin'wani ta tinghoma leti nga lavi swa tsakisa loko title track yi fika yi twala ngopfu kumbe yi fika yi twala yi fika yi khoma album because hi yo title track hi yo yi nga khoma album ma vo because la ka mpfilumpfilu laha yi boheka ku trenda this song because ku create-iwe soli makama u fike a va more creative ngopfu like u fike a a tikombisa kumbe ku humelerisa nyiko ya yena a a rivaleni ku yena u talented and a nga fani na van'wani vanhu as um a vula na yena ka tin'wani ta tinghoma ta yena huma hi one eighty ka vutomi bya mina u nga leti swe swi swi swi swi swi heta nkarhi something like that um swa siteta swa ni tikela wo ni tela ka yini majority of people let me say 99.9 percent ya vanhu va gigiwa ka facebook hi masiku hinkwawo on daily basis va gigiwa ka facebook so it's a response kumbe it's a what what can i say i, i, i I i marito mo mo mo mo hlongola mo mo mo khansela moya lowuya ku ni komba u suka ka mina hi one eight swa swi ta swa ni tikela wo ni tela ka yena loko ku ri ku na mhaka yo karhi la ku yi vulaka so munhu un'wana na un'wana this song wa fit-a ku a nga yi tlanga a fika a yi chayisa a yi rhandza because. vanhu va bifiwa like na mina bifiwa ka facebook nawu wa bifiwa ka facebook everyone wa bifiwa ka facebook so ya fita ku munhu a nga yi rhandza because loko munhu a fika yi tlanga yi vulavula na yena yi tlhela yi vulavula na valala va yena lava n'wi bifiwaka ka facebook ma vo vanhu vo vanhu vo vanhu va phikizana na mina um vanhu vo phikizana mi vanhu vo phikizana na mina hi nga twanananga kumbe vo phikizana mi xihundleni hi nga twanananga ni va tlulela kwele xihundleni ma swi twisisa hi ndlela yin'wani Solly Makamu u ringeta ku kombisa ku ku na vanhu lava va nga le ka competition na yena mara yena a kha a nga swi tivi like u ti endle swilo swa yena like u ti endle swa vusiwana bya yena mara mi kuma ku vanhu va le va le ka competition na yena so u fika a va tlula a va tlule kwihi exihundleni so it's a it's a big pain. ma vo va ti vitana vanghana va yena mara i vanghana va njhani vo vo vo vo tshama na valala va yena this song straight still ya ya ya ha ri na tipoyini leti endlaka ku munhu a nga fika a yi rhandza hi mhaka ku vanhu vo tala hina vanghana lava mi kumaka ku i ti i ti i ti friends futhi ta ti enemies ta hina so u munghana loyi u kuma nga ri fake hi ndlela yo fana na yaleyo so this song ya fit-a ku. yi rhandzeka ka munhu un'wana na un'wana because yi na mahungu lama ma vulavulaka na munhu straight like directly so ma vo alright so ni ta kombela hi tsutsumela ka mm, kwakwa ra sekwa kwakwa ra sekwa i track number one ya loko mi ni tlanga kwakwa ra sekwa ni na twa ku ni ni ya twa beat ya ya ya ya ya khale eh, ya track leya ya ku humelela ne xana ku humelela ku humelela i yini ku va u ri na timovha hi ku humelela na let's say hi va hi ri na vana kambe okay ni ri ni ni ri hi maki na tiyindlu mara hi pfumala vana i ku humelela sweswo na that song yi nga huma last year ka album ya soul makamu yi humi ka album ya soul makamu last year a yi humanga ka H_I_V makhese yi humi ka album ya soul makamu track leyi ni vulaka hi yona ya ku humelela loko mi ya mi ya yi tlanga mi ta swi twa ku it's it's it's one swa fana. swa fana ka fana yi tlhela yi fana futhi na track leyi ya rirhandzu ra ntiyiso ya we baby ka ta mina xana u pfukile ka murhandziwa wa mina loko ni ku vona ka tanga na masocha ya miri ya veka swibamu hansi handle ka leswi u swi vulaka hi no mintirho ya wena ya vulavula mi ni rhandza munhu hi ma ya swin'wana swo yelana sweswo swin'wana swo yelana sweswo ma vona mi ni jaja munhu Hi maendlelo ya yena leswi a swi vula ku a ni khathali ma vo i ta this ti-tune ta fana na ti-beat ta fana so ni nga ku ka leyiwani track ku hava vutumbuluxi byintshwa lebyi Solly Makamu a nga ta na byona a sayitini ra swichayachayani vutumbuluxi lebyi nga va ko la ku yo va vutumbuluxi bya bya marito ntsena like since hi swi tiva ku Solly Makamu hi message like is one of the topest artist. ya aka music wa xitsonga ma vo but vutumbuluxi bya bya beat a byi vangi kona honestly speaking a byi vangi kona handbag i track number five handbag um loko loko yi nghena loko mi yingisela intro ya yona loko yi nghena a ku na vutumbuluxi byintshwa na kona laha ka beat leyi nga kona um ka beat leyiwani ya handbag ku yo va na vutumbuluxi bya ku yo va na vutumbuluxi bya bya bya bya bya bya meseji ntsena kumbe bya marito ma vo i track leya ya vala lavantshwa mi ni kombe ni karhi ni kombela vala lavantshwa ni karhele hi lava khale ya i risimu leri ya straight loko ri ha nghena but loko se ri fika xikarhi at least ri fika ri ri fika ri cincanyana ri fika ri twala ri va kahle ma vo so hi leswi mina ni nga fika ni swi twa ka album leyi album ya soul ya H_I_V makhese kumbe ya dyiwa ni soul maka page eight album ya kahle. Vutumbuluxi bya marito mantshwa byi tele ngopfu album leyi fuwini marito you can tell na loko u langutisa album yona hi yoxe loko u langutisa the C_D cover of this album ku vi na creativity yi kulukumba ngopfu na loko u vona cover leyi u ta swi vona ku okay Dee-man u tirhe yini u cheka na track na na track list ta kona track list ya kona u ta swi vona ku ku na mavito ma kahle like. ma unique a ma fani na ma ti-artist tin'wana so matsonga ma ka hina hi swona leswi ma ni mi khomele swona loko ku suka ku va ku ri na swin'wana maybe a hi vulavuleni hi ti hi maybe a hi vulavuleni hi hi ti-break down ta ta ta tinghoma leti nga laha just ku ku explain-a word by word kumbe line by line ku ri this one yi vula leswi this one yi vula leswi. mi ta va mi to tshama mi ri hi ndleve kwalaho ka swa ka Chauke T_V mi nga rivali ku faka bell ku loko hi upload something swi kota ku nghena a fonini ya n'wina mi kota ku hatla mi swi vona Matsonga Machangani ni ba mandla ni vuyelela ka n'wina hinkwenu n'wina mi nga kota ku mi fika mi subscribe eka YouTube channel swa ka Chauke T_V inkomu.